Нарт, Нарт уӕд уыдысты, арв сӕ нӕ рын уӕд нӕ уӕндыди, ӕмӕ мӕлын куы зыдтой сӕ дзыллӕйы сӕрыл, Алчи сӕ хӕцын куы фӕрӕзта йӕхиуыл. Нарт, нарт уӕд уыдысты, ӕмӕ нӕртон адӕймаджы дзыхӕй рӕстдзинад йеддӕмӕ куы ницы ирвӕзти.
Дардни замантӕй нӕм ӕрхӕццӕ сты нӕ рагон фыдӕлтӕ Нарты куырыхон ныхӕстӕ. Ӕнусты дӕргъы Нарты кадджыты руаджы Мӕлгъӕвзаг кадӕггӕнджытӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ хастой нӕртон адӕмы нӕстуантӕ. Ӕмӕ афтӕмӕй махмӕ ӕрыхъуыст, Нарт кӕй цардысты фурды раз, къуымы быдыры, саумӕ урс денджызы былгӕрӕтты ӕмӕ бӕрзонд хӕхбӕсты. Ирыстоны зӕххыл абон дӕр ис, сӕ ном чи хӕссы, ахӕм зындгонд бынӕттӕ. Куырттаты комы лӕцы Дыгургомы, Лезгорымы къуымбылты хъӕутӕм хӕстӕг Нарты ныхӕстӕ ӕмӕ сӕ уӕлмӕрдтӕ. Уӕлладжыры ис Нарты хъазӕн фӕзджилахар. Туалгомымӕ къобы дӕр уыдысты ахӕм фӕзтӕ. Гуыппырсар Батразы номыл баззадысты Гас Ирыстоны кадджындӕр кувӕндӕттӕ Реком, Мыкалгабыртӕ ӕмӕ Таранджелос. Уӕдӕ Нарты хъӕбатырдӕр хъайтар Сосланӕн та Дыгургомы Мацутӕйы ӕрдузы ӕртӕ комы астӕу баззадысты йӕ зӕппадз, йӕ бадӕн дур ӕмӕ йӕ дурын фынг. Мах туджы та йӕ номыл Мацутӕйы сӕрмӕ ӕрыстыр цыдис аивадон объект Сосланы ӕртӕ фаты. Сосланы бадӕн дурмӕ уыдис ӕмбисонды тых ӕмӕ тӕмӕссаг миниуӕг. Уымӕ гӕсгӕ йын адӕм рагон заманты бауынаффӕ кодтой саразын дзуар, ӕмӕ уым ӕрвылаз мысын уӕларвон фыдӕл нӕртон Сосланы. Таурӕгъмӕ гӕсгӕ Нарты Сослан царди Нары хъӕуы, уымӕ гӕсгӕ Мӕцутӕйы сӕрмӕ бӕрзонд хохы фахсыл. Нары хъӕумӕ хӕстӕг сарӕзтой Нарты Сосланы кувӕндон. Уыцы рагон хъӕу Нар бабӕрӕг кӕнынмӕ хонӕм уӕ абон балцы. Нар хъӕуыр бынат кодта ӕмбисонды рӕсугъд уӕрӕх комы, ӕрӕфы доны рахиз фарс. Ацы аив хурӕй фсӕст бакастджын хӕхбӕстӕ зындгонд у йӕ бирӕ архитектурон мӕ историон цыртдзӕвӕнтӕй. Ам сты фондз миназон дзуар-лӕгӕт Дигори зӕд ӕмӕ рӕфты мӕсыг, кӕнӕ хуры чызг Агуындӕйы фидар, Задӕлескы Нанайы кувӕндон музей ӕмӕ Хӕнӕжы фидар, Седанты мӕсыг ӕмӕ Хӕнӕжы сӕрмӕ Нарты ныхас. Ӕрӕфыдоны фаллаг фарс сӕ бакомкоммӕ та сты Къуымбылтӕ доны фарс ӕмӕ Лезгоры райдзаст ӕмӕ бӕркадджын зӕххытӕ. Нарыхъӕумӕ ссӕуӕн ис Мацутӕйӕ кӕнӕ Задалескӕй ӕртӕ километры хуссарырдӕм хохы фахсыл цӕугӕйӕ. Ӕмӕ уӕд цалдӕр фӕзилыны фӕстӕ дардӕй, къуылдымты хъӕбысӕй разыны рагон цӕрӕн бынӕтты рӕсугъд сурӕт. Хӕстӕгӕй-хӕстӕгдӕр цӕугӕйӕ лӕджы цӕстытыл уайынц рагон царды нывтӕ. Кӕддӕр ам адӕм куыд змӕлыдысты, чи бӕхуӕрдоныл цыди, чи фос тардта, чидӕр куыста йӕ мусы, чидӕр архайдта уӕлхӕдзары, хъуысыд сывӕллӕтты хъӕлдзӕг хъӕлӕба. Ныхасы бадтысты хистӕртӕ, цыдысты дондзау чызджытӕ. Абоны Нарыхъӕумӕ баззад иунӕг цӕрӕг хӕдзар. Иннӕ хӕдзӕрттӕм сӕ хицӕуттӕ рӕстӕггай ссӕуынц улӕфынмӕ. Мин ӕссӕдӕ нӕуӕдз фарӕстӕм азы сфыстмӕ гӕсгӕ Нары хъӕуы уыдис ӕстдӕс сӕрых хӕдзары ӕмӕ сӕдӕ ӕвдай авд адӕймаджы. Алы заманты дзы цардысты мыггӕгтӕ Хъамболтӕ, Сабантӕ, Бӕзитӕ, Зӕгӕлтӕ, Зохъотӕ, Созӕонтӕ, Уазитӕ, Туайтӕ, Хуадонтӕ ӕмӕ Никколтӕ. хъӕу рагон кӕй у, ууыл дзырдтам, фӕлӕ дзы астӕуккаг ӕнусты нырыккон мыггӕгты фыдӕлтӕ куыд ӕрцардысты, ууыл баззад таурӕгъ.
Наре бирӕ ӕнусты размӕ сӕрак некӕдӕй зӕнхи. Фал уӕ лагери коне Хетӕгкати Къоста кӕм райгурдӕй Нари гъӕу, уоми цардӕй цӕргут, берӕ цӕгурт. Ма уоми дууӕ лӕхъуӕни фӕххелӕнцӕ, ма еу лӕхъуӕни не рамардта. Ма ка рамардта, ехе барӕ махста. Ма йе агорунцӕ иннети ба ма ӕхе удта ралигъдӕй уордиги. Ма Садонгу мӕрдӕмӕ ралигъдӕй Садонӕмӕ лӕгт, уордӕмӕ херӕ махста.

ма ӕркӕсон хами. Уотмӕ Дегоргоми сӕрготӕ фӕззиндтӕй. Мӕхецӕн ӕмбалдӕр иссердта силгоймаг. Ма базвани кодта ма ӕрбад ма еу марсадӕн се силгоймаги хӕнцӕ, хеч хӕдзари. Е ном хундтӕй Айтӕбек. Уотмӕ цӕрунцӕ, цӕрунцӕ ма ма бабийнонтӕн цивзи. Уотӕ ба син сувӕллон фӕззиндтӕй. Расӕмӕ игурдӕй биччеу, ма ба исвардтонцӕ сабан.

Сӕрды еухӕдзарахъ Туйгъантӕй, гъӕздуг хӕдзартӕ, радио Туйгъанты гъӕздугутӕбӕл имад адтӕнцӕ. Ма ин зӕнхӕ гӕппӕл бадтӕй Наре, и Туйгъанти лӕгӕн. Мараздӕй уомӕ хумӕ кӕнунмӕ, ӕ зӕнхӕ гӕппӕл мӕн арӕмӕ. Ма ку рацудӕй, уӕдта зӕгӕл ка уолгали чи ефтудта хумӕ кӕнунмӕ. Ма зӕгӕл ку фӕййидтайдӕ мӕ нецуд ма дардта, ма гал ба мин цӕмӕ чи ефтудтай? Ма дан ӕз дӕ гал ниффалдӕн зӕгӕ дӕхе дӕр исефтиндзӕнӕн. Ууыл ба зӕгӕл рамӕстгун ӕй,

Мӕн Тасабан кайе бинонтӕ дӕр худта, хӕдзарадӕн скодта. Ма нари байзадӕнцӕ эди Сабана ма Камбол сырга. Ма Сабан кайт, уомӕн дүйней дессаг суваланта бере рацудӕй березанак. Камбул кайе дӕр раберӕнцӕ, хунтӕй Камбулти сынха ма Сабанти сынха. Нари.
Хахбӕсты никуы уыдис ӕнцонсӕрӕн. Хӕхтӕ сыгъдӕг ӕмӕ бакастджын цас сты, уыйбӕрц сты карз ӕмӕ тызмӕг фӕлварӕн адӕймаджы удыхъӕдӕн. Ацы бӕрзӕндты бирӕ бинонтӕ фӕдарынӕн цас хъару хъуыдаид, цас фыдӕбон кӕнын хъуыдис дурты хсӕн царды хос амал кӕнынӕн, уый алчидӕр ӕмбары. Фӕлӕ ма уымӕй уӕлдай фыдӕлтӕ ацы зын уавӕрты хъахъхъӕдтой ӕппӕтӕй растдӕр, аивдӕр ӕмӕ алцӕмӕй дӕр ӕххӕст чи уыдис, зӕххон царды мидӕг, ахӕм уаг, фӕтк ӕмӕ гъдӕуттӕ.
Ӕз райгурдтӕн Нарегъеуи. Черегиав дуней хъамбултӕ адтӕнцӕ ӕстдӕс хӕдзари, сабантӕ бадтӕнцӕ еуӕндӕс хӕдзари, хуадунтӕ бадтӕнцӕ цуппар хӕдзари, удта сузаунтӕ еунӕг хӕдзарӕ. Мама гьенур си ка цардӕй, уони Сабанти Бугъойӕн адтӕй хуӕри фурт мама Кадохти Андрейӕй худтан еугой. Хамбулти ке раййафтон, Сабанти ке раййафтон, етӕ адтӕнцӕ хъӕбӕр хуарз лӕгтӕ, хъӕбӕр дзӕбӕх лӕгтӕ. Херонсиуӕлдаймӕ бонхе уотӕ разӕгъун некӕмӕй ӕй. Мӕнӕ хуӕздӕр лӕг адтӕй, ну дзурддзӕугӕ лӕгтӕ се нӕ адтӕй, фал уӕддӕр си хуарз адӕн цардӕй. Кӕрӕдзей уарзтонцӕ, кӕрӕдземӕн ӕнхус кодтонцӕ. Уотӕ ку зӕгъунцӕ, мӕнӕ зеурӕ кӕнун кенӕ ба мӕнӕ хуасӕ кӕрдун нӕ гъӕуй. Хумӕ кӕнунмӕ дӕр ма сӕмӕ кастӕнцӕ, ма нӕхуӕдтӕ дӕр кастан. Ӕхсӕдунтӕн дӕртӕ ма алчи куститӕ дӕр еумӕ кодтан мах. Сеухӕн силгоймӕгтӕ нӕма адтӕй ма лӕгихузӕн силгоймӕгтӕ се адтӕй. Хъӕбӕрхуарз силгоймӕгтӕ нӕма адтӕй наре. Гъерун Сабанти джиттӕй худтан, Дзамати ос адтӕй. Цӕмӕй хуарз адтӕй хеуйдин зӕгъун, къӕбӕрдӕттон адтӕй, ковунмӕ хъӕбӕрдӕ ба хъӕбӕрдӕсни адтӕй, сувӕллӕнтти хӕццӕ хъӕбӕр алцӕбӕл дӕр саразта, надбӕл саразта, атӕ ма кӕнтӕ, уотӕ ма кӕнтӕ. Ма ин ӕдзурддӕр кодтонцӕ хъӕбӕр дзӕбӕх, ӕнхӕстин кодтонцӕ ӕдзурддӕр. Сугъдӕгзӕрдӕ адтӕй ма ин ӕдзурддӕр хеуой туххӕй кодтонцӕ. Хестӕртӕ куд адтӕнцӕ, Нӕ кӕстӕртӕ дӕр хеуотӕйонедӕнцӕ хастунцӕ хеуонӕбӕл ахур сахуран. Ма бӕхтӕр хеуонӕбӕл куд ахур кодтан хеуони хастан ма хӕссӕн нур дӕр ма. Давгӕ ма кӕнӕ, загътунцӕ, нивазгӕ ма кӕнӕ. Хеуото алцӕбӕл дӕр нарастунцӕ. Гъӕуама дӕ мӕгъдау уа, адӕни астӕу цӕуай, адӕн дин гъуама кадӕг кӕнунцӕ, адӕни дӕхуӕдӕг уарзай, аразӕ сӕ, кӕд еске еске нерӕдуя, уӕдӕй фӕййараз.
Ирон адӕмӕн се гъдӕуттӕ сты, сӕ цӕсгом, сӕ удварн ирдӕй кӕм зыны, ахӕм ӕнусон хӕзнатӕ. Нары хистӕртӕ уыдысты куыд ӕнӕфӕцудгӕ цӕджындзтӕ, кӕцытыл ӕнцадысты фыдӕлтӕй фӕдзӕхст ирондзинад, фарн ӕмӕ ӕгъдӕуттӕ. Ӕмӕ уыцы кадджын хистӕртӕ зӕрдиагӕй архайдтой дарддӕр адӕттын ирон адӕмы монон культурӕйы зынаргъ бынтӕ сӕ кӕстӕр фӕлтӕртӕн. Кӕрӕйы хӕттӕг хъӕбӕлымӕн цардӕнцӕ. Хенеры сбадтӕн мӕ бундурӕй къейлетӕ куы скордтонцӕ, уӕд еумӕ скуывтонцӕ. Ма еумӕ хӕларӕй

сӕрысти цӕундӕр ниндевидӕ, мӕн хатӕ сирӕдми рӕтӕй рацӕуидӕ силгоймаг кайги. Ма ин барӕ раттионцӕ, рацо-рацо зӕгӕймӕ зӕронтлӕ края монидӕ сӕрӕй, ма хеуд бацудайдӕ, ӕна сӕрбӕттӕнӕй неке цудӕй, мах рӕстӕги ӕхсӕнадӕбӕл хъӕбӕр тухстӕнцӕ уой тухӕн ӕма нур кӕрӕдзей бӕлвурдтӕ вӕджинӕбӕл ӕнцӕ, фал кӕрӕдзей берӕ уарзтонцӕ. Ма еу Ичи гъуддаг кӕнунмӕ гъавидӕ хеуй алкедӕр си зудта, уой тухонӕмӕ зӕгъидӕ ӕй хатӕй хатӕймӕ пълан хатӕг кӕнун, хатӕг кӕнун, зӕгӕмӕ алкедӕр базойнидӕ ма инам хустӕр кодтонцӕ ма ӕгъдаудӕр ин адтӕй алкӕддӕр хеучи адӕймӕгтӕн. Мах наре зиндӕр цард некӕмӕн адтӕй, уой тухонӕмӕ нӕдӕр нӕмӕ машинӕ цудӕй фиццӕгти. Еугуӕртӕ Стурдигор тандартӕмӕ

Игуӕрдӕнтӕ дӕр хеуотӕ кӕрӕдземӕн ӕнхус кодтонцӕ, кӕрӕдземӕн хуасӕ дӕр кастонцӕ, ӕнтаугӕ дӕр кодтан, алчи дӕр кустан кӕрӕдземӕ хъӕбӕр кастан. Уотта хӕргутӕбӕл хастан мах хуасӕ дӕр, сок дӕр. Ӕз ма хъӕбӕр хуарз гъуди кӕнун, мӕхуӕдӕг галти сӕрбӕл дӕр хуӕстӕн маши кодтонцӕ хъӕбӕр хуар. Уотта мӕнӕ уӕдӕр байтайонцӕ, хеуой дӕр хъӕбӕр дзӕбӕх гъуди кӕнун, куд ӕркӕрдиуунцӕ нӕхуӕдтӕ дӕр си уже карстан хечи кари ку рацан хеуӕт нӕхуӕдтӕ дӕр хумӕ карстан алкӕддӕр уойдӕр алкӕддӕр фӕззӕгъунӕс. Мах рӕстӕги ба си кьетсӕр хӕдзӕртти цардан. Ма варун куйдӕ уӕдта ма тадзун байдаидӕ. Ма уӕдта бабайдӕ, се кьетес хӕссӕ ма баба иссӕрдадӕ идетӕ.

Ка салам лӕвардта, хеуи темӕй фӕццардан, хъӕбӕр дзӕбӕх фӕццардан.
Нары хъӕуӕй рацыд бирӕ кадджын, намысджын адӕм, фӕлӕ уыдон хсӕн уӕлдай ирддӕр фӕд ныууагъта Сабанты Хаджумар, курдиатджын ирон зарӕггӕнӕг, аивады сгуыхт кусӕг

Сабанты Хаджумарканд ӕмбисонды курдиатджын зарӕггӕнӕг ӕмӕ нывгӕнӕг нӕ уыд, фӕлӕ ма уыимӕ, куыд адӕймаг, уый уыдис сыгъдӕгзӕрдӕ, уӕздан ӕмӕ ӕгъдауджын.
Дыгуры ирон адӕмӕй уӕлдай зынӕй ӕмхуызон у сӕ царды мидис иухуызон у. Се гъдау фидар уыди, кӕрӕдзийы уарзондзинад сӕм бирӕ уыди, ӕгаддзинадӕй тӕрсгӕ кодтой. Гӕр мӕнӕ лӕг бакӕныны тыххӕй уый сӕм тынг ӕгад уыди. Уый а бере тынг сӕхе хъахъхъӕдтой. Стӕй мӕнӕ нозтӕй. Нозтджын лӕг сӕм кӕдӕм нӕ уыди. Худгӕ йыл кодтой, худинаг уыди. Чындзӕхсӕвы дыгай сутгӕ, ӕртыгай сутгӕтӕ фӕбадтысты, мӕ зарыдысты, мӕ кафыдысты. Ерыс кодтой, уӕд ӕз рӕсугъддӕр разарон, уӕд ӕз хуызыр ракафон, зӕгъгӕ. Заргӕ кӕй кодтой, бамбӕрзтой мӕ, мӕ нал ныууагътой. Лӕхсӕ кӕнын мын байдтой зӕрӕдтӕ дӕр, чындзӕхсӕвы дӕр куывдад ӕмӕ иу ӕфсӕрмыгӕнгӕ ину ныззарыдтӕн. Мӕхӕдӕг дӕр сгерой вӕййын, схъӕбатыр вӕййын, уыцы хъӕбатыртӕм гӕсгӕ цыма ӕз мӕхӕдӕг вӕййын, афтӕ схъӕбатыр вӕййын, цыма мӕхӕдӕг вӕййын, афтӕ мӕм кӕсын байдайы.
Ирыстоны алы ком дӕр фӕдзӕхсты Хуыцауӕй рвыст зӕдтӕ ӕмӕ дауджытыл. Афтӕ Нарыхъӕуы цӕрджытӕн фыдӕй фыртмӕ фӕдзӕхст уыд кувын Нарты Сосланмӕ. Сосланы бӕрӕгбон вӕййы сусӕны мӕйы фыццаг хуыцаубоны. Раздӕр-иу адӕм куывтой Сосланмӕ ӕмӕ дзы куырдтой хорз боныхъӕд ӕмӕ хъӕздыг тыллӕг. Их уарынтӕ-иу куы рцыд, уӕд-иу дзы хур куырдтой. Ӕгӕр тӕвд бонтӕ куы кодта, уӕд та уарын куырдтой. Ахуыргӕндты хъуыдымӕ гӕсгӕ Нарты Сосланӕн лӕвӕрд уыд хуыцауӕй диссаджы миниуӕг Уымӕн йӕ бон уыд боныхъӕдыл ахадын. Арвы рдын дӕр ирон адӕм, ӕвӕццӕгӕн, уымӕ гӕсгӕ фӕхонынц Сосланы ӕрдын.
На ковӕндон адтӕй Нари Сослан. Ма Нари Сосланмӕ хеуӕхӕн устур хъаурӕ адтӕй ма мӕнӕ хатӕ ерун рӕстӕг ку нӕ уидӕ, къӕвда ку уидӕ, де уарунгуна, де ан, сеуӕди ма ку бакувианӕ, хеуӕд Ӕргом, ӕргом диларазӕ куд фӕззӕгъунцӕ, е уотӕ ӕргом ӕнхус кодта. Кӕдмӕ равардтайдӕ дӕс минутти, хеудта уже еуарун лӕгъуосидӕ, хе уотӕ, хе уотӕ ӕргом дилар адтӕй. Сослани дурмӕ ба цудан ӕртигай къеретӕ, ӕртӕ цӕфсати, ӕртӕ хъӕбуни, мӕнӕчи форма, мӕнӕ тӕргъетчигон форма. Сослани куфт еумӕ кӕнянӕ. Ну, а хӕдзари байнал кедӕр кӕнедӕртӕ кири. Сосланмӕ ку ковианӕ хеуат, мӕнӕ куд фӕззӕгъунцӕ нӕхе кадзос никканиана, алцӕмӕй дӕр къумал дӕр хеуотемӕй кодтан, къере дӕр хеуотемӕй кодтан, мах мӕнӕ ескодта, еске мӕнӕ базинадӕ кодта, кенӕ ба мӕнӕ гаханӕ рабардта, чех алкӕддӕр ун хузӕн дзӕбӕх. Еумӕйаг джиггат чехтитӕ искӕнионцӕ. Нӕхебӕл фӕдзӕхстан Сосланбӕл дӕр адӕн сукурдтонцӕ хуарзинӕдтӕ, мӕнӕ нанайӕ куд корунцӕ ма куд фӕдзӕхсунцӕ сӕхе хеуотӕ еуеме дӕр хеуӕхӕн ӕгъдӕуттӕ нӕма адтӕй. Сувӕллон кайде нӕ къахӕй нӕ цудӕй, имӕ ин хеудта кадӕрсин уотӕ, Сосланмӕ ба коветӕзӕгӕ, ма ин уорсӕреггӕ не вгарстонцӕ, ма хеуӕт кускувтонцӕ, хеуӕттӕ

Елиата дӕр хабар ӕргомӕн хус кодтонцӕ Елиата дӕр хечи рӕстӕги хабар.
Азӕй азмӕ Сосланы бӕрӕгбонмӕ цӕун райдӕдта фулдӕрӕй-фулдӕр адӕм. Фиццаг хатт чи рбафта ацы фӕрнӕйдзаг зӕхмӕ йӕ байзӕддӕгтӕй. Чи фены ацы вӕджиау рӕсугъд бынӕттӕ. Сулӕфы йӕ сыгъдӕг уӕлдӕфӕй. Ӕркӕсы йӕ фыдӕлты домбай къухтӕй амад хӕдзӕрттӕм, байхъусы рагон таурӕгътӕм. Уымӕн уыцы хсызгон нывтӕ йӕ зӕрдӕйӕ никуал ахицӕн вӕййынц, ӕмӕ та йӕ фидӕн аз дӕр ногӕй бафӕнды уыцы вӕджиауы фарнӕй фӕхайджын уӕвын. Фыдӕлты фарн мӕрдтӕм нӕ цӕуы, афтӕ амоны ирон ӕмбисонд. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй ирон адӕмы алӕмӕты фарны мӕгъдау, арф уидӕгтӕ ауадзой нӕ ногмӕ ног фӕлтӕртӕ зӕрдӕты, цӕмӕй сбӕрӕг уа цӕгдзинад нӕ рагон Иры истории ӕмӕ цымыдисаг фӕндӕгты тыххӕй. цӕмӕй ногӕй цӕхӕртӕ скалой нӕ фыдӕлты домбай къухӕй амад мӕсгуытӕ ӕмӕ галуантӕ, цӕмӕй раздӕхой нӕ рагон уадӕнгӕрзтӕ ӕмӕ алымыты аивад, цӕмӕй ӕргом кӕнын байдайой нӕ фыдӕлты сусӕг зонындзинӕдтӕ, цӕмӕй ногӕй судза цард арт Ирыстоны ӕппӕт кӕмтты